Sinjur illum eċitati, eċitati fil-fatt. Għal ġiex affarijiet, sur żewġ affarijiet. Minn nord ġejna fiċ-ċentru. Ejwa, fl-aħħar. Għax inna eh? ġimgħa sħaħ fin-nord. Anka l-petrol, xrakkajna nar. Eh, imma parti hekk illum ħan iltaqgħu mal-ewwel mara. Tana? Kemm aħna kontenti. Oh, qegħdin ħal-ormi. Minn ġejna ħal-ormi. Posta nammi var, żguru. Tejba, joħar ormi.

Ħaloni. Faċċata. Ta' San Bastjan. Tal-Knisja tal-Parroċċa ta' San Bastjan. U meta tħares lejn il-Knisja tal-Parroċċa, xi tfisser għalik? Eh, Jena twilittaw, allura. Aw, aw, letteralment. Ah, eh, Fil-ġamma. Ġifiri, twilit, trabbejt, mbax trajt id-dar, waqqajta, ħafna, blejt il-xismu, spiċċajt għal-ġajdliħ, beħejt u xtrajt next door. Terġa'. Ma tridx tiċċaqlaq minn hawn, minn dik. Le, hawn, hawn postok. Diffiċli għalija. Tajjeb. Morru sar knisja jew? Imma ħansaqsik xi ħaġa, inti tħobb tgħin ħafna, hux vera? Ħa ngħidlek kif naf, ħa ngħidlek kif naf, san. Mela kien hawn tal-garbage, qed jiġbru l-ħġieġ. Sewwa. Waqalhom waqalhom fl-iskun jew tnejn u issa kienet taf għax ħarġet bi skupa f'sekonda. Di skupa. Jew hekk jew ikollha kollox fuqha. Jew kull ġimgħa jwaqqgħu l-fliex kien naħseb ma naf tlaqna. Ejja Stella niġu ħdejk. Kemm tħobbu l-San Bastjan? Twilet qudiem il-knisja tiegħu naħseb missieri u għammi kienu xi ħaġa. Fissati. Ejwa, missieri kien anka fil-fratellanza kien fil-gazini għajn ukoll. Allora minn demmek. Iva, iva. I mean l-antenati tiegħi għalkemm minn San Ġorġ. Eh, u xtajt li fuq San Ġorġ allora? Le, San Ġorġ li għat ma' minn. Għandi, għandi. Le, ma' għandi familja ħna naħseb Tla kwarti mill-qriema huma ġejjin minn San Ġorġ u ġifieri nannu kien mill-Mellieħa u nanna kienet minn x'ismu ma kienu jgħixu hawn. U meta ġew joqogħdu hawn, minn hawn l-isfel kienu jgħidulu l-istabal u nanna għal jgħidulu l-istabal tal-istabal fejn jistabal l-ilma fejn ma jimxix ħafna minn hawn. U eh, għatlu għemmek sejr taqf fuq l-istabar un batara kam minn bena iktar ġiviri. Ġejna fiċ-ċentru. Mbagħad ġejna fiċ-ċentru għax inbniet il-knisja ġifieri, bdiet tinbena l-knisja minn dak iż-żmien. Min jaf kemm kont tilha meta kont żgħira hawn? Iva, mela, ma hawnhekk kien hawn hemmhekk il-ġinien ġifieri konna zibeġ, boċċi, kollox, kollox, umbat, l-aktu. Insomma, l-aktu kien aktar naqra tard, imma aħna iktar konna ħabel u speċi u rota għax konna naqra tombola. Allura bekk spieċi, kont naqra dem missieri, allura fejn iġri missieri, up, mural wara. Il-kazin kena mu? Ija. Ma la morru sem, tlaqna. Il-kazin il-naħal oħra. La. Minix. L-ewel darba li fuġġejna l-lum, eh? L-ewwel darba li mara ħaditni l-gażin, is-soltu li l-ġiel joħduni l-gażin. Il-fatt li nħobbu l-gażin barra li kien missieri, il-ħbib tiegħi, il-ġirien kienu involuti ħafna. Kulħadd jintefgħu. Fejn kellek dak iż-żmien? Vera, x'il-gażin qisu jgħaqdek hu. U barra huwa soċjali huwa. Komunità. Komunità, għandek ħafna xubbat jgħaqqad għandek Għandek tal-armar, għandek in-nar, għandek iż-żgħażagħ. Il-bandisti. Il-bandisti. Fil-fatt, fil-fatt biex nżid xi ħaġa ma' tiegħek, illum aħna l-ġenerazzjoni tal-lum nħarsu lejhom u ngħidu kemm huma kbar il-każini. U kważi aqqas tifhem għaliex kienu kbar imma fi żmien ieħor kienu jiswew bħala klapp. Għal għandek, barra li għandek għandek arti, għandek it-tiżin, għandek allura jidħol l-armar, għandek il-knisja barra

Ma tiddej, għajtilom nara. 64 u għada hemm. Alla jbierek. Fejn għammaru minnaw? Eh, issa ħankunu qed immuru dawra u nitkellmu fuq il-kamra tan-nar. Mm. Eh? Tlaqna. Xed tagħmel qed tot bħal Pinto? Ta' taf li inti hemmhekk Pinto kien jiġbor it-taxxi jew x'vera. Eh, iva. U intom għamiltu lu tfaħru. Fil-fatt flok dawk id-djar li qed tara. Hemmhekk kien hemm imħażen kbar fejn kienu jserħu l-bejjem u kien hawn farms bil-xismu bil-baqar u bil. Issa fit fil-pjazza jew fil-fetħa ta' qudem il-tribuna hawnhekk isir in-nar tal-art. U qed nitkellmu fuq in-nar tal-art għax inti waħda mill-uniċi nisa li kien li kienet issa l ftit għattinna inti eh, taħdem in-nar fil-kamra tan-nar. Għalik il-kamra tan-nar importanti u xekk nar. Iva, ifhem, parti minn festa wkoll. Tajjeb għax tkabbar ġib aktar nies, dawar aktar solt għal kulħadd. Ekonomija tal-lokalità. Misal tal-kull lokalità, misax għara kemm jiġu nies minn barra raħal ibijaw. Bissejn nitkellmu fuq il-kamra nar tal-art. Hawnhekk kien u għadu jsir, apparti daw is-sentejn li ma sar xejn. Kien isir, ir-raġel tiegħi kien wieħed milli kien jagħmel il-nar tal-art saħda xil sena ilu. Eh, Sfortunatament, ħallina b'inċident tan-nar u xek. Fil-fatt kienet jaħdem. U xorta dek tħobbu n-nar għax din mistaqsija ħelwa nistaqsik. U għadek tmur xi kultant jew ma tantx. Naqqast, imma kont immur ġifieri anke wara li miet, bqajt naħdem xorta wara ftit xhur raġgħet kont bdejt xorta. Issa hemm ħafna żgħażagħ speċi, hemm ħafna dejja ġodda u affarijiet ġodda li dak iż-żmien meta bdejt jiena biex iġġib riċetta tan-nar, kulħadd sigriet. Issa n-nies tantu iktar ħafna miftuħin, iktar jixxerjaw. Nbidlet il-mentalità. Iva, ħafna nbidlet il-mentalità. Inti xkont tagħmel fil-kamra intek? Jiena kont nagħmel kaxxi. Il-biċċa kbira u blalen, kaxxi tal-ħruġ. Ma blalen li kont kont nagħmel blalen tal-kulur, imma l-iktar li kont nagħmel blalen tal-bera u il-kaxxi kont nejn fil-kaxxi ta' konna nkunu jiena u tnejn u żewġ kuġini. Nispera li dali qed issemmi mhux fi żmien n-nuna. Mela morru taħdejk l-iskola tan-nuna. Bum! Di dik. U l-aħħar post li ġibna ġo fih huwa quddiem d-dar, jaw. Eh, dik kienet skola tan-nuna dak iż-żmien, ħanna ngħidula ta' Peppina. U konna nitilaw laqas laqas kienet iġibna, ma jkun xorta kon naqbdu nitilaw mal-kantuniere, dak iż-żmien ħames snin Niġru barra. Ma kien hawnx karozzi. Hux karozzi, konna nilagħbu l-futbol f'nofs ta' triq. U x'memorji għandek ta' din il. L-iskola. Naf li tlaqqamt hawnhekk żgur. Eh, għax qabel kienu jlaqqmu fl-iskejjel, il-ħaqta jiena. Ma nafx illum għadhomx. U għalfejn kienu jgħidulha ta' Peppina, tiftakar? Ovvja, kien jisimha Peppina, jiena niftakar għax hi ħa dawk ishom tal-mużew. Eh, imma biex niftehmu, l-iskola kienet tagħha stess? Jew ta' Jekk jisimha ta' Peppina mhux ta' Peppina. Ejja, ma kontx naf li kien hawn l-iskejjel privati dak iż-żmien. Tannuna l-biċċa kbira kienu. Ta' Peppina. Le, mhux tannuna kollha kienu ta' Peppina. Oh, tannuna kienet tannuna, waħda jisimha nuna. Le, tannuna. Tannuna għax tal-babies. Ara, ejja nieqfu sew. Iżommawni għax għax minn hawn l-hemm. Ħadna gost li sirna nafuk, dawwarna ftit dawra interessanti mal-qormi u hu unur illi nafu lilek ukoll. Però ħa nsaqsuk il-mistoqsija ta' kull ġimgħa. Kieku mhux minn Ħal Qormi, kieku minn fejn? Il-Qala. Il-Qala Għawdex. Għandi ħafna ħbieb minn hemm, għandi esperjenza sabiħa. Meta konna tellaw in-nar speċjalment, dejjem laqgħuna. Mela, grazzi għalik, il-ġimgħa d-dieħla, minn Ħal Qormi.